Mat hire Kéiks, Scones a Biscuits hat England eigentlech schonn ëmmer eng immens ausgeprägte Bakkultur, mee an de leschte Joren huet sech hei e reegelrechte Baktrend entwéckelt. Hei zu London ginn et och ëmmer méi Geschäfter, wou ee léiert, Kuchen ze dekoréieren. Ups, ech mengen, ech sinn zwar besser am Baken.

U sech ass et keen traditionellen englesche Kuch, well e jo aus Amerika kënnt, mee dat ass jo elo egal. Et ass witzeg mat Wuerzelen eppes Séisses ze baken, mee si ginn dësem Kuch eng perfekt Textur. E weideren Trick fir d'Konsistenz ze perfektionéieren ass Ananas aus der Béchs. An dee gëtt elo zesumme mat enger Handvoll Nëss kleng gemaach. Nodeem sech d'Eeër cremeg geschloen hunn, kënne elo nach 200 Gramm brongen Zocker derbäi. E Carrot Cake gëtt traditionellerweis mat Ueleg gemaach, well d'Amerikaner léiwer domadder baken. Elo kann ech déi dréchen Elementer mëschen. Bei d'Miel kënnt e bëssen gedréchent Kokosnoss derbäi, e klenge Féngerche Salz, Bakpolver an eng gutt Portioun Kanéil. Dat kënnt elo alles bei d'Ee a Zockermëschung derbäi. An ech hiewen och nach d'gerappte Wuerzelen drënner. An och net d'Nëss an den Ananas vergiessen. Sou, an dann ass den Deeg scho fäerdeg.

Südlech vun der Thames kritt een déi beschte Vueë vun der Stad London an d'Touristen kommen immens gären heihinner spadséieren, well vun hei aus gesäit London wierklech aus wéi an engem Billerbuch. Hey!

Méi einfach geet wierklech net. Am beschten huet een den Botter bëssen aus dem Frigo rausgeholl éier een domadder schafft. An do kënnt lo den Zocker derbäi. Ech ginn och nach d'Käre vun enger Vanillsstaang derbäi fir dass d'Kichelche richteg gutt schmaacht. Lo kënnt nach bësse Miel derbäi. An dann ass den Deeg eigentlech scho fäerdeg, ech brauche lo nëmmen nach ze mixen. Den Deeg gëtt elo op enger gemieltener Surface schéin dënn ausgerullt an da kann ech meng Formen ausstiechen. Déi traditionell Shortbread-Form ass rechteckeg an zum Schluss gëtt en enker mat der Forschett dra gepickt fir déi typesch Lächer dran ze man. Ech stiechen och nach e puer Stären aus, well ech déi sou gär hunn.

Whisky an Orangegebeess. Marmalade ass eigentlech en immenst battert Gebeess, mee an dësem Kuch ass dat perfekt. Als éischt schielen ech zwou Orangen a schneiden se dann a Scheiwen. Da pressen ech nach zwou Orangen aus an ech halen de Jus fir dono an den Deeg ze man. Lo mëschen ech Zocker, e Päckche Vanillzocker. a Botter. An do komme lo 3 Läffel Marmelade derbäi a 4 Eeër. Da kënnt natierlech nach Miel derbäi an och e bësse gemuele Mandele fir de Goût. A schlussendlech nach eng Fangerspëtz Salz an den Orangejus. De Basisdeeg ass fäerdeg, elo arrangéieren ech meng Springform. Als éischt streeën ech e bësse brongen Zocker ënnen dran an dann arrangéieren ech d'Orangescheiwen an engem schéine Muster drop. An da kann den Deeg drop geschott ginn. Dat heiten ass en Upside Down Cake, also e Kuch deen de falsche Wee gebak gëtt. Dat Ganzt ka lo fir eng déck Stonn an den Uewe bei 180 Grad goen. Nodeems de Kuch 5 Minutte gerascht huet, kann ech en ëmdréien an dat ass wierklech ëmmer e ganz spannende Moment. Ah super, et ass eppes ginn! D'Orangen hu karamelliséiert an dat Ganzt richt scho richteg gutt. Mee lo kënnt et zu mengem Gran Finale, de Whisky Sirop. Ech schmëlzen 3 Läffele Marmelade mat 4 Läffele Whisky. Wann ee keen Alkohol benotze wëll, kann een och Orangejus amplaz huelen. Et ass wichteg, dass de Kuch nach waarm ass, wann een de Sirop driwwer schëtt. De Kuch muss elo nach e bëssen ofkillen a wärend där Zäit man ech eng gutt Schlagsahn fir derbäi. U sech kéint Dir jo eng ganz normal Schlagsahn derbäi zerwéieren,

Wann een un englescht Baken denkt, da falen engem normalerweis net direkt d'Brownies an, mee bei engem Baking Special konnt ech se einfach net ewech loossen. Ech hu lo grad mäi Botter mat enger Mëschung aus donklem an Mëllechschockela geschmolt, dat ka lo ee Moment ofkillen. Während där Zäit preparéieren ech de Rescht vu mengem Deeg. Als éischt kënnt elo eng Mammutportioun Zocker dran. Ganzer 250 Gramm, déi elo wierklech keng Kalorien zielen. Do kënnt elo e Pak Vanillzocker derbäi. Ganz e bësse Salz. An nach zwee Eeër. An dat Ganzt mëschen ech elo bis et ufänkt leecht ze ginn. Gutt, a lo kënnt de Schockela derbäi. Dat ass awer sou schéine Moment. An dann zum Schluss kommen nach 85 Gramm Miel derbäi. De Browniedeeg ass fäerdeg, elo kann ech nach puer extra Ingredienten derbäi maachen fir e richteg gutt ze man. Nëss sinn natierlech e Klassiker, mee haut probéieren ech mol eppes anescht. Ech hunn White Chocolate Chips kaf a streeën déi elo drop zesummen mat Smoked Salt, gereechertem Fleur de Sel. De Brownie baakt elo fir eng déck hallef Stonn bei 180 Grad.